Korin cakuat pahnihnak an panga, a hme hleili. Mi vialte caah mi pakhat a thi i a thihnak ahcun mi vialte an thi ve ti kha kan hngalh caah Khrih nih kan ca i a ngeihmi dawtnak nih cun a kan uk. Mi vialte caah mi pakhat a thi. Hawidawt, mi vialte caah ti ah hin nang na ca zongah a thi ve. Asinain zeiruang ah dah mi vialte caah a thih le zeiruang ah dah ka caah a thih ti hi na fian hlan cu na caah zeisat hmanh a tlai lai lo. Atu kan chan ah mi tampi nih kan Bawipa Jesuh Khrih cu aho a si ti fiang tein an theih lo ruangah capo saihnak hna ah an min an hmaan. Mi an vualpamh hna nakah an min an hmaan. An thinhan tikah Zei sullam ngei loah an min an hman. An kaa chung an chuakmi sualnak cu Satan nih a hlen cikcek hna i sual a, sual a si ti hmanh an thei ti lo. Hawidawt, nang nai tel ve maw cu lakah cun? Cathiang nih zeidah a kan chimh? Bawipa min cu ningcang loin na hmang lai lo tiah a kan ti. Asinain mi tampi nih Bawipa min ningcang loin an hman. Jesuh Khrih ahodah a si ti kan theih dingah biapi tuk hringhran. Zeidah a kan tuahpiak ti zong hi kan theih dingah biapi tuk hringhran. Jesuh Khrih cu Pathian Fapa a si. Cun nang le kei khapnak kan hmuh khawhnak ding caah vansung parnak vialte kaltan hi vawlei cungah a rak ṭum i kan sualnak caah vailam cungah a thi. Cun a thi in ni thum hnuah thihnak tein a tho ṭhan i amah a zummi vialte khamh dingah timhcia in a um peng. Hi ah hi kan theih ding cu zeiruang ahdah khamh hi kan hau? Zeiruang ahdah kan caah hin a thi cu a hau? Pathian bia kan zoh la. Phungchimtu pasarih pakul ah cun ṭhatnak a tuah zungzal i a sual bal lomi miding pakhat hmanh vawlei cungah an um hrimhrim lo ti. A sullam cu ahohmanh a sual lomi kan um lo tinak a si. Cun Mathai panga Sawmli riat ah, vancung khuai um mi nan pa a tlin bantukin nannih zong nan tlin awk a si, an ti. Pathian cu a tlingmi a si i nang le kei a tling lomi minung nih a zeite hmanh van kan phah khonak ding lam a um lo. Rom pathum kul le thum nih fiang chinchin a kan chimmi cu zeicahtiah mi vialte cu kan sual dih cio ko i Pathian sunparnak kha kan bau dih cio ko. Hi vawlei cungah sual bal lo minung kan um taktak lo. Cu kan sualnak nih cun pa sunparnak kan bauter dih. A zeiti hmanh in kanmah thil tuah khawhnak felnak ṭhatnak kan tuahnak pa sin a phan kho ding a hohmanh an um lo. Kan, nung, kan nun chung cu chim hlah, nikhat chung hmanh ah hin ṭhatnak a tuah peng khomi kan um lo. Kan kut kan ke nih sualnak a tuah lo hmanh ah kan ka le kan thin lo nih cun sualnak a tuah diam ai. Biathlam kul le khat pariat ahcun mi ralchia le mi ruai hmangmi le fih awk lungthin a ngeimi le lainawngmi le horduh cawimi le cah hmangmi le sialsal biami le lihchimi vialte an umnak ding cu mei le kat in a alhmi tili thih voi hnihnak kha a si, a ti. Hawidawt, lih na chimmi kaa khat nih khan hell an tlakpi khawh. Fih a nungmi lungthin na ngeihmi nih khan hell an tlakpi lai. Siasal na biakmi nih kan hell an tlakpi lai. Siasal ka bia ṭung lo na ti lai, kan chimh hmanh la. Pathian naa biapi deuh na chiahmi paoh kha na siasal an si. Cathiang nih keimah hlei nih a dang pathian zeihmanh nan ngei hna lai lo tiah Deuteronomy panga pasarih ah kan chim. A sullam cu Pathian hlei in zeihmanh a biapi ah chiahmi na ngei lai lo tinak a si. Hoi dawt, na nunnak ah Pathian naa biapi deuh na chiahmi tampi an um si lo maw? na siasa paw a caan ahcun bawlung hna na pathian an si caan ahcun volleyball hna caan ahcun na hawi hna a caan ahcun puai le nuamhnak tuktak hna a caan ahcun na phone hna na pathian si a caan ahcun na motor hna a caan ahcun nangmah nai nuamhnak paw a simin thil na tuahmi hna caan ahcun na sianginn hna a caan ahcun na rian hna a caan ahcun na boyfriend na girlfriend hna kan na pathian an si ka pathian na usa na pek dingmi ka hela an in tlak pila zeidan hai po chan mi si thil tha khat hin a tuah mi te kha mo nai bochan mi biakinn voi khat voi hin na phak mi lo biakinn ena vai pe chan mi kha mon nai bochan mi se van kai na ding a kan chim han la zei tluk ma in fel lo tha lo i zuam lo pathian tluk chun na tling kho bal lai lo tunai kan rel kha Vancung i ummi nan Pa tlin manh tuah nan tlin awk a si teh. Na tling kho bal lai lo. Ka tling kho bal lai lo kei zong. Ka chim duhmi cu Pathian dawtnak a thei bantuk hi nung sawh ti hlah. Khrihfa na sinah hin khamhnak na tlin sawh lo ahcun pakpalawng a si. I biatak cang. Zarhpini nai pumhnak men in na hna ngam hlah seh. Thil ṭha khat nih na tuahmi hna nih khan na hnai ngamter hlah seh. Cathiang nih nawlbia chung bia pakhat a buarmi cu nawlbia a dihlak a buar a si ko te. Jem pahnih pahra fiang te kan chim. So, thatnak za ah som ko kwa na tuah ko nga sinan pakhat te thatlonak na tuah mi nih khan hell ha an thlak ṭhiamṭhiam la. Cucaah ka chim che bangin minung cu a sual lomi ho hmanh kan um lo tikah ahodah mah ṭhatnak an upan a kai kho kan um lai a phi cu ahohmah kan um lo thil ṭha tuahnak le felnak in van kai kan i tim ahcun ahohmanh nih pass in kan phan kho lai lo cucu Baibal cawnpiak ning zong a si lo kan ngakchia ahcun zeitindah an rak in chimh thil ṭha na tuah ahcun Pathian nih an zaangfah lai i vanram an a kai lai tiah an rak in ti ai palh cikcek minung cu ahohmanh a ṭha khomi kan um lo a tlingmi hohmanh kan um lo Mah ti si ahcun zeitindah kan tuah lai? Jesuh Khrih nih zeidah a kan ti? Johan hleili paruk ah, Kei cu lam le biatak le nunnak ka si. Keimah sin in dah ti lo cun ahohmanh Pa sin an phan kho lo, a ka ti. Cucaah ka dawtmi nu le pa u le nau, nangmah le nangmah nai bochannak kha ngol cang. Na tuahmi ṭhatnak nai bochanmi kha ngol cang. keimah na timi vialte kha ngol cang. Sualnak zeihmanh a ngei lomi, soisel awk zeihmanh a ngei lomi, vale sualnak vialte a kalpitu nang le kei a kan dawt tuk ruang i van sunparnak vialte kal an a fak bik hremnak tuar in kan sualnak ca a thi i a tho ṭhanmi Jesuh Khrih cu na bawi ai lak cang. Cathiang nih fiang tein a kan chimh. Khrih cu kan sualnak ca a thi. Cun cathiang chung ṭhiamṭhiam ah ai ṭial rih bantukin an vu i ni thum ni ah thawhter a si. A kong na theih lengmang ko hnga. Asinain na nunnak ah na cohlan lo chung cu na ca tuanbia sawh a si ko lai. cohlan ka ti tikah amah i bochan kha ka timi a si jesuh ka zumh tiṭung i mah ṭhatnak le fimnak felnak i rinh peng in ka nung ahcun Baibal ning a si lo Pathian bia cu nang le kei nih kan zuh kan chap kho lo Khrih kan zumh kan ti Eh, thilṭha khat hnih kan tuahmi kan i bochan pah. A si ahcun cucu kan chap a si. A ngah lo. Jesuh nih a ti kha, keimah loin zeihmanh nan tuah kho lo, a kan ti. Johan ngan hlei nga panga ah. Thil ṭha tuah cu Pathian nih a kan duhpiakmi a si hmaan. Zumtu kan sinah a langhtertu zong a si. Khrih kan zumhnak thawngin kan tuahmi vialte hi Pathian nih laksawng ah a kan thlenpiak te lai. Cucaah ka chim duhmi cu, Khrih a cheu i bosan mah ṭhatnak a cheu i bosan a van kai timh cu a ngah lo. Khrih zumhnak thawng lawngin van kai kho ding kan si. Jesuh Khrih cu ka sualnak ruangah ka ai ah thihnak a tuar i a thi in ni tum hnuah a tho ṭhan. Cucu keimah ca a si ti kan zumh i amah kan i bochannak ahcun Pathian nih cu kan zumhnak cu miding ah a kan cohlanpiak. Khrih nih a kan dawt tuk ruangah mi vialte caah a thi. Cathiang nih Pathian Fapa a zummi paoh cu khamh an si lai a ti bantuk a si taktak. Khamhnak cu Pathian laksawng a si i kanmah tuah vemi zeihmanh ai tel lo. Nang le kei nih cun zumhnak in kan i lak lawng a bau cang. Kan chimh, mi tampi nih Khrih kong cu an theih lengmang ve ko. Khamhnak cu Pathian laksawng ti zong an theih lengmang ve ko. Asinain an nunnak ah aa lak lomi an tampi. Cucu a puai cemmi le a fak taktakmi Satan hlennak pakhat a si. Ka dawtmi miphun Laimi, nulepa, ule nau, hawile kom dawt vialte hna, thlarau lei ah zei bantuk dirhmun ah dah na um nangmah te nai theih. Khrih dawtnak a thei lengmang nain a nunnak ai lak ve rih lomi maw na si, lungawṭawmi a um cuahmahmi maw na si, khapnak a ting co cangmi dah na si. Nangmah tehna i theih. Khamhnak a tling co cangmi na si ahcun Bawipa cu lawm ko. Mi nih khamhnak an theih khawh ve nakhnga na ngeihmi Jesuh Khrih cu midang nih an theih ve nakhnga chim ve hna tiah kan forh ko. Khamhnak a tling co rih lomi na si ahcun nen hi nang na caah khamhnak ni cu a si. Zumhnak in Pathian laksawng cu i lak ve cang tiah kan forh ko. Khrih cu mi vialte kan sualnak caah a thi. Nang na ca zong ai tel ve. Zeitluk in na sualnak cu tam hmanh sehlaw hawlhra bangin kan ranter lai an titu bawi a si. Minung cu Khrih kan zumhnak thawng lawngin Pathian sinin ngaihthiamnak kan hmu. Amah kan i bochannak zumhnak thawng lawnglawng in Pathian nih thiang thlarau a kan pek. Amah kan zumhnak thawng in kan nunnak cu a dawtnak nih cun a kan uk i minung sinak nih a tuah khawh lo a ruah bal lomi khuaruahhar dawtnak cu mi cung hna ah kan ngeihter. Cucu nunnak thar kan timi cu a si. Khrih he ai pehtlaimi nunnak thar kan timi cu cucu a si. Hawidawt, nihin ah khapnak a tingso rih lomi na si i Khrih ah nunnak thar a ngei rih lomi na si ahcun nihin hi na caah khapnak ni a si. Romngan pahra hleithum nih Bawipa min aumi paoh cu khap an si lai a ti bangin a si taktak ko. Hi a timi hi Khrih zumhnak thawngin Bawipa kan ap mi a chim duhmi a si. Khrih kan zumhnak thawng a sin i thla kan cam mi a chim duhmi a si. Kan out tikah a bia bangin a kan kham taktak. Hoi dawt. Nuamnak hmun in Bawipa hmai ah atu ah lukhun in thlacam ti ding an sawm. Khrih cu na khaptu le na Bawipa ni hin ah i lak na duh ahcun atu ka thlacam mi ah rak zu ve tiah kan sawm. Bawipa Pathian, na hmaika ah kei cu misual ka si. Cu ka sualnak ruangah cun na biaceihnak a ing dingmi le hell a tla ding ah ai tlakmi ka si. Asinain Jesuh Khrih cu ka sualnak caah a thi i a thi i nithum ni ah a tho ṭhan ti cu ka zumh. Na dinnak cu ka dinnak a si. Ka nunnak cu nangmah ta a si. Na ka khamh caah kai lawm Bawipa. Amen. Hawi dawt, Cathiang nih Bawipa min a aumi paoh cu khamh an si lai ti bantukin na zumhnak in na aunak thawngin khamh na si cang. Bawipa nih ka zapei cungah an min ka ṭial cang i ahohmanh nih an ka chut kho ti lai lo a ti. Na min cu a zapei cungah an ṭial cang; cucu na zumhnak in amah na aunak in cun a si. Cucu Khrih he ai pehtlaimi nunnak thar thawk kan timi cu a si.